Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, eħlesina u qaf magħna, glorja għall-Missier u l-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' għal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissma uri min tihomna għalik, isma' t-talb tagħna, Ġesù li tweled għalina ried ikun bniedem bħalna. U Ġesù tiegħi jagħfrilna dnubietna għenistna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesù qam mill-mewt.

U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mlija l-Mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa, U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek,

Mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliema għalik Marija bl-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Marija Santissma, uri li inti omm, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesù li twieled għalina irid ikun Ibn Tiegħek bħalna.
O Ġesù tiegħi, aħfrilna dbietna, eħlisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erwieħ kollha, dawk kollha li għandhom bżonn l-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesù tela' s-sema.

Imberek inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Slim għalik Marija, mli grazzja, mlija l-Mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Slim għalik Marija, mli grazzja, mimlija l-Mulej miegħek,

Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u bis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u bis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Glorja għall-Missier, l-Iben u l-Ispirtu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Marija Santissma urina li inti ommna, għalik tisma' t-talb tagħna, Ġesù li tweled għalina li jkun ibnek f'ħanna. O Ġesù Signore aħfrilna dubietna, eħlisna min-nar tal-infern, porġenna l-erwieħ kollha, inkluż dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesù bagħat l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli. Missiena li inti fis-sma u jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun itrid int kif fis-sema jdu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfru l-min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa, U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa, U mbierek il-frott tal-ġuftijiet Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mbierek inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijiet Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek,

Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, li jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Marija Santissma urina li inti ommna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesù jitwieled għalina u trid tkun Ibnek bħalna. O Ġesù tiegħi, aghfirlna d-dbietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. bir-raba' misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet imtellgħa s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Ammen. Sliema għalik Marija bil-grazzja mlija l-Mulej miegħek, imbarka inti fost in-nisa.

Berkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Jibgħalik Marija, mli grazzja, mlija l-Mulej miegħek, berkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliema għalik Marija, mli grazzja, mlija l-Mulej miegħek, Mberkindi fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja u mlija l-Mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja u mlija l-Mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa,

Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissma urina għalik li għomna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesù li tweled għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesù tiegħi, aħfrilna dubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u lġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
Il-Ħames Misteru tal-Glorja. Meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Mqaddsa fuq it-tkoni kollha tal-anġli, Missiena li inti f'isma u inti tqaddes ismek, tiġi Saltna agħtik ikun li trid int kif fis-sema hekk hu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa,

Mberek inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mlija l-Mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mlija l-Mulej miegħek, mberek inti fost in-nisa, U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Msliema għalik Marija, bil-grazzja u mlija l-Mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Msliema għalik Marija, bil-grazzja u mlija l-Mulej miegħek, Mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għall-Missier, l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti Ommna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesù li twieled għalina, rrid ikun li kien twieled bħalna. O Ġesù tiegħi, aħfrilna d-dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, U l-ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tiegħek.
Sliem għalik Sultana. Omm tal-ħniena.
Ajja l-qewwa, t-tama tagħna. Sliem għalik, lilek ingħidu, għaliex aħna tturufnati, lilek li. Lilek li tnegħdu, aħna li nibku, nolfqu f'dan il-bied tad-dmugħ. Ejja mela l-isqfa tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina b'dawn it-turfnament, Ġesù. Ġesù, f'dawk il-bielek, f'dawk il-ftiegħek. O Anina, O Pia, O Hercula, L-Verġni Marija.
Skont il-fehma tal-Papa, bis-siena li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jdu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-dbietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ammen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, Mberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Glorja għall-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem.
Ammen.
Mulej, ħniena. Mulej, ħniena.
Kristu, ħniena.
Kristu, ħniena.
Mulej, ħniena.
Mulej, ħniena.
Kristu, smana. Kristu, smana.
Kristu, l-Qatt tal-Btan. Kristu, l-Qatt tat-Tan. Missier Etern Alla. Ħenn għalina.
Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenn għalina.
Spirtu qaddis Alla.

Itlob għalina.
Omm bla tebgħa. Itlob għalina.
Omm li tistogħol imħabba. Itlob għalina.
Omm tal-għaġeb.
Itlob għalina.
Omm tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina.
Omm ta' min ħalaqna. Itlob għalina.
Omm ta' min salvana. Itlob għalina.
Xebba kollok għaqal. Itlob għalina.
Xebba li tistħoqq kull qima. Itlob għalina.
Xebba li tistħoqq kull foqrija. Itlob għalina.
Xebba kollok setgħa. Itlob għalina.
Xebba kollha f'ħniena.
Itlob għalina.
Xebba dejjem marbuta m'Alla. Itlob għalina.
Mera tal-qdusija.
Itlob għalina. Tron tal-għerf.
Itlob għalina.
Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina.
Għamara tal-Ispirtu s-Santu. Itlob għalina.
Għamara ta' kull grazzja.
Itlob għalina.
Għamara ta' kull tieba. Itlob għalina.
Warda mistika.
Itlob għalina.
Torri ta' David.
Itlob għalina.
Torri tal-avorju.
Itlob għalina.
Dar tad-demm.
Itlob għalina.
Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina.
Bieb tas-sema.
Itlob għalina.
Tewba ta' filgħodu.
Itlob għalina.
Saħħa tal-morda.
Itlob għalina.
Kenn tal-midinbin.
Itlob għalina.
Faraġ tal-immigranti.
Itlob għalina.
Faraġ tal-imnikktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara.
Itlob għalina.
Sultan tal-anġli.
Itlob għalina.
Sultan tal-patrijarki.
Itlob għalina.
Sultan tal-profeti.
Itlob għalina. Sultan tal-appostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina.
Sultan tal-verġni.
Itlob għalina.
Is-Sultan tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina.
Is-Sultan Abdlista mingħajr l-ewwel tebgħa. Itlob għalina.
Is-Sultan Abdalla s-Sema. Itlob għalina.
Is-Sultan tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina.
Is-Sultan tal-Paċi.
Itlob għalina.
Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk, Mulej. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenn għalina, O Mulej!
O Alla, li bil-qawmien mill-imwiet ta' Ibnek Ġesù Kristu Sidna, oġbor tferraħ id-dinja, agħtina nitolbuk li għall-merti tal-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni niksbu l-hena tal-ħajja ta' dejjem, bi Kristu Sidna. Ammen.